A voi kul le voikhatnak Chin ramkulh hluatdawt caan hmaan meting cu January ni sawmthum in ni sawmthum le nikhat tiang Chin ramkulh hluatdaw meeting tuahnak ah an tuah i meeting an i hnihnak January ni sawmthum le nikhat ah pengkomh peng le khua tiin inn ngunkhuai vawlei ngunkhuai ṭhumh cio ding in bia an chah. Inn ngunkhuai le vawlei ngunkhuai ṭhumh ding lawng si loin zu ngunkhuai Thilphurh man ngunkhuai pekmi zong kaiter dingin bia an chah. Voi kut le voi khatnak Chinram kut Hluttaw caan hmaan meeting ah Hluttaw Palai minung kul le hnih an kai kho. Hluttaw Palai minung panga nih Chinram kulh cozah sinah biahalnak an tuah i Chinram kulh minister cheukhat nih bialehnak an tuah. Chinram kulh Hluttaw nih bia a chah i cozah nih a ṭuan chuahmi kong he pehtlai in Thantlang peng Hluttaw Palai Dr. Hmuh Thang nih Chinramkulh cozah nih rian kan ṭuan an timi cu ca lawng in a kan pek. Ca lawng pek si loin a tak rianṭuannak kha hmuh kan duhmi a si. Ca in ṭuan loin a tatak in ṭuan hna sehlaw ti kan duh tiah a chim. Cun ni naipi kan chahmi cu hi si. Laitlang ah khazai le myone le myuk kip ah khan ih mi khung Mah cu a khun si ciah hnung te nak awk kha sochiah ding an ti. A tam tuk tum in kan rat ca cun tu kha biatak te kan chimmi cu si. Cun pahnihnak ah Zimyu khun. Zimyu khun hi voi ah kan tlaiter. A ruang cu voi ah i a dingmi kan tam tuk. Laimi kan rawk tuk. Mah ca cun hmailei ah khatal ka thing hau tiah zimui khun tu hi kan kai ter. Ca pahnih cu cun sipin ta i a khun pawl hi khi inn lal lo le sini vialte zoh in a sin tan tampat in a kun kha hauh deuh dih, karh deuh dih. Zeicah cun Laitlang i kan hmuhmi simin khun a tlawm cu kum tam deuh paoh le pumpi ram kan tam deuh paoh si caah khan ka sipin khun kha mah tam a chiat tuah hnu ah tam lio ko ding ti a si. Ki zu kong hna kha cu cheukhat cu nga ting thi te bantuk a let deng salui nu a kong hun gai ter ko. Chawh dong ah hit imi khun te na ka hlan ah haka hin pathama lan hi tung ding simi ka tu ah hin ve ah ka ding na ding ti bantuk bantuk ingmi kai kha ingmi khunkhung ka bantuk a si cucun nutia san sa kha na ding rak si mi kha ta ding kue ta tia ta sa kha si tang ti bantuk bantuk maya kan thei si mi hi vai si a cozah nih hludo i kan rak tei cian mi pawl khan zei khan kong thin an phaw ti kha kan ti hna Pahnih an kan lehmi ah khan hlevuai hlei kawhnak caah mah cun mah cun tiah ca kan leh cang hna ti kha sahman he khan chim. Kannih nih kan duhmi cu ca i thim kan duh, leh duh kan duh. Amna bia thingram zuahnak kongkau ah, thingkung cinnak kongkau ah nga te hna pawl tizung a ceu saram te hna humhaknak kongah leituh duhmi kha mah cu kan tuah cang hmuncia cu kan tho cang mah cu kan zul ta hna cu dan kan dan kan tat hna cucun hi dir hi kan bawmh hna amra bia hak cu mino pawl nih thlantlang pin horing tlang hna nih khan mino pawl hat tho sia man khamra tu chu mu ma kong kha pan pu je nan to ti bantuk kha ati cia kan duh kan ti ma kha an tuah sa lawng sari hi ta tu lu do tha ba ko dai kan le tu kan duh ti kha ti ve mi na kha si a voi kun le voi khat nak chin ram kun hlut do chan man me ting a
thonghni hlei kwa thonghni pakul budget rap ding mi kong le zo fal than ding mi kong he pe tlai in le thonghni pakul thonghni kun lakhat budget kong he pe tlai in ceihmainak an ngei nain biachahnak an tuah kho lo. Cucaah a ra a laimi February nili cu Chin ramkulh hluttaw lakhruak meeting emergency meeting auh ṭhan in Chin ramkulh budget kong ceihmai ṭhan an timh.
Budget RE kong ah khan RE kha pei ah Siman Banda Wunci nih ka van chuahpi tuan deuh ah khan kan hmun le nganti nih ka van chuahpi tikha a rana ti piah piak in ti kha tu cu ka duh nihin bantuk khan tuahtan duh. Cu tikah cun kannih nih khan kan duh lo. Zeicah cun kum li a tling cang lai, mah cu fai hin bi song ari arannak rungreng hin tuah lai. Hlan lio kan rak timi cu pyithawng cu cun thlahnih cutin budget lehla ti si. I atu cu pi nih khan thlakhat lehla siseh kan ti. Mah thlakhat lehla siseh timi zong khan van kan det deuh caah khan a si cun zarh hnih cutin kan pek lai budget ti kan ti. Zarhnih budget ning kan cutin ning kan pek lam kha kan lehla lai i hludu kuzale he mah te cozah pawl he cutin budget hi ti puai ding si kan ti mi na kha atu tiang hin an zul lo mah chan an zul lo tik ah khan atu tan kha cu ai ti si mana an in de set ti kha kan ti aya ti kan sui ni kan na mah kha tu an kan au mi si an kan au i kan tai lang mang si chin te rong na chin aya Cimyota nih te hna pawl tuah ding a si caah khan kan van ṭhum hna le mei ah February nili tu ah zipo meeting tu kan tuah lai ti kha kan van ti piak hna. O je bentuk cozah kai mana kan te rian tuan khawmi cozah kan duh le Cucaah cun rammi cu kan lungfim hau tiah ka ruah. Kan khua kan ram caah dah rian kan kho lai timi kha am nyong zoh kan ṭha tein kan cawlcang lio tu kha a hau rua tiah kei cu ka ruahmi si. Zeicah cun Laitlang cu fimfual lo ngaimi ram si tikah khan hmai le va dawi lengmang ding si tikah khan cu va dawi ding khawh ding ahcun ṭha tein cazii phaizii ram dawtnak in thinlung kha kan zohṭhenh hau ti kha Cun a voi kul le voikhatnak Chin ramkulh hluttaw caan hmaan meeting an i khatnak ah Thantlang peng hluttaw palai Pu Van Thawng nih Chin miphun holh phun nga cawn ding in a chuahpimi biatung zong an i hnihnak hluttaw meeting January ni sawmthum le ni khat ah an fehter.